बच्चेसँ सपना छलै हमर ई कॉलेजमे पढ़ाइ करैके आ आइ जे छै से हमर एडमिशन भऽ रहल अछि एहि कॉलेजमे हमर सपना पूरा भऽ गेल यार आइ तू एते दिन से ई कॉलेज के लेल ट्राई कर रहल छे बढ़िया पढ़ाई होइ छै की एहि कॉलेज में पढ़ाइके तऽ नहि पता मुदा छोरी सब एहि कॉलेज में मस्त मस्त छै यार वएह दुआरे हम बहुत दिन से ट्राई कर रहल छलियै एहि कॉलेज में एडमिशन के लेल ना
आरो बह पढ़ाई तढ़ाई से हमरा कोनो खास लेना देना नहीं अछि पढ़ाई तऽ घरो पर कऽ लेबै यार मेन फोकस तऽ हमर छौरी सब पर रहते ई उम्र पढ़ि लिख कऽ किछु बनि जाय के छै आ आइ उम्र में तू छौरी सब के पाछू टाइम पास करे के बात कर रहल छै रे बे रे सार गिरगिटिया पोता अपन ज्ञान ने अपने लग राख कोनो ज्ञान ज्यादा जे छै ने से ज्ञान बाँटे के जरूरत नहि छौ तोरा देखने रहियो परसू बाबा के कहैत रही जे बियाह करा दे नहि तऽ भागि जेबह लक्ष्मीनिया बेटी से ने ओ दोसर गप रहे यार ओ तो बियाह के अच्छा अपना काल में दोसर गप भ गेलो नहीं जान ज्ञान तहने दोसर के बाटी जहन अपने सही रही मिथिला में यह दुआरे ज्यादातर लोग फेल छे जिंदगी में जे छै से तोरे जना सब एक दोसर के ज्ञान बांटैत रहै छै एकटा समय छलै जे लड़की सूट पहिर कऽ पढ़ऽ जाइ छलै आ घर आबि कऽ चारि आदमी के पढ़ाबै छलै आ एकटा ई समय छै जे छौरी सब जींस पहिर पहिर के कॉलेज जाइ छै आ चालीस टा छोरा के फेल करा के आबै छै आने गार्ड से पूछै छियै एहि कॉलेज के बारे मे और ज्यादा जानकारी लै छी यौ गार्ड साहब केहन पढ़ाई होइ छै एहि कॉलेज में भाई मस्त एक से एक छे यार हमरो भर दिन ओकरे सबके देख कर टाइम बीते या यार हमरो टाइम पास करे लेल तो एक नंबर भेट गेले छी यार अरे पढ़ाई के बारे में पूछ रहल छी यार पढ़ाई पढ़ाई अच्छा पढ़ाई के बारे में पूछ रहल छे हमरा भेल जे छौरी सब के बारे में पूछ रहल छे यार एक्चुअली दूर से कम सुनाई दैया हमरा हमरा भेल जे चोरिये सब के बारे में पूछे देबे जवान जुआन छै तऽ अरे नहीं यार पढ़ाई के बारे में पूछ रहल छी यार पढ़ाई केहन होइ छै कॉलेज में से कहू अरे मस्त पढ़ाई होइ छै हमहू यह कॉलेज से इंजीनियरिंग केने छी ने
रौ भाई अहाँ इंजीनियरिंग केने छियै गार्ड जी अरे हाँ भाई यह कॉलेज से केने छियै यार मस्त पढ़ाई होइ छै रौ भाई तऽ गार्ड केना बनि गेलियै इंजीनियरिंग केलाके बाद यौ ओ तऽ छौरी सबके चक्कर में यार हम बर्बाद भऽ गेलो
रौ पोय की कहियो
पढ़ाई पर से फोकस हट क छौरी सब पर चल गेल वह बीच में एगो छौरी धोखा दऽ देलक यार
रौ पाय ई तऽ बड़का जुलुम भऽ गेल अहाँ संगे यार जुलुम भेला लेकिन ए की कहियो जे चोरी धोखा देलक से यह कॉलेज में प्रिंसिपल बन गेले आ हम यह कॉलेज में बन गेलो चपरासी यार की कहियो यार अब तो किस्मत चले सुधरल आरो बह लेकिन एकटा बात कहबो पढ़ाइ नीक होइ छै एहि कॉलेज मे पढ़ाई मे कोनो दिक्कत नहि छै समस्त चर्सी गजेरी सब लहेरिया सराय स ल क लंडन तक के इएह कॉलेज में एडमिशन लेने छै अच्छा ई कहू पहिने जे होइ छै पढ़ाइ नीक एहि कॉलेज मे हँ तऽ तोरा की बुझाइ छौ लहरिया सराय मे कॉलेज छै तऽ सब खाली लहरिया लूटे ले आबै छै रौ ओतऽ हम सब तऽ उएह सोचि कऽ आयल छलहुँ तहन तऽ बौआ हमरे जेना तू गार्ड बनबऽ कह तऽ वैकेंसी छै एखनो भरबा देबो एखने भरि दहक जे फेर बादमे फेर कॉम्पिटिशन भऽ जेतै किया तऽ बहुत गार्ड निकलै वला छै एहि कॉलेजसँ जाहि हिसाबसँ छौरी सबके पाछू पाछू भागैत रहै छै छौड़ा सब आधासँ बेसी तऽ गार्डे बनतै ने जे हेतै सारके बादमे देख लेबै पहिने तऽ एहि कॉलेजमे जे छै से एडमिशन लऽ के जिन्दगीके मजा लेबऽ दे कहाँ दिन सुनलियै सभटा सुनरकी छौड़ी इएह कॉलेजमे पढ़ै छै लहरिया सरायसँ लऽ कऽ आ लंदन तकके यहाँ पर कहे छे लुटा दो बाप का दौलत फुटानी इसको कहते हैं लगा दो आग में पानी जवानी इसको कहते हैं वाह वाह वाह इरशाद इरशाद की है रानी मुखर्जी यह कॉलेज में छी की अहाँ आब तऽ और मजा एते एरो बजर खसुआ करिया तू हमर पीछा करत करत कॉलेज तक पहुंच गेला कॉलेज तऽ हमर दोसर काज लए आयल रही हम सब मुदा अहाँ के दर्शन भेनाइ तऽ हमरा लेल बोनस पॉइंट अछि यार रे बउआ रे छपरी धिया पुता यह बात पर हम एगो शेर कहऽ चाहबो ओके नहि कर हमर पीछा तू बहुत पछतेबे अरे नहि कर हमर पीछा तू एक दिन बहुत पछतेबे इहे कॉलेज के बाहर में एक दिन कचरी मुरही के दुकान लगेबे वाह वाह वाह सुभान अल्लाह इरशाद इरशाद अरे नहीं ठुकराओ हमर प्रेम के अहू एक दिन पछताब नहीं ठुकराओ हमर प्रेम के अहूँ एक दिन पछतायब आ वह कचरी मुरही के दुकान पर बर्तन माजत नजर आयब वाह वाह वाह वाह वाह हाय मार डाला रे रौवे तोरा की भऽ गेलो रे एना क्या कर रहल छै अरे यार एहन शेरो शायरी हम आइ तक नहि सुनने छलहुँ यार हमरा तऽ आँखि में अश्रु धारा आबि गेल यार रे निब्बा निब्बी सब रे अहिना हमहू शेरो शायरी के शौकीन रहिए हमर शायरी पर तऽ छौरी सब ताली ठोके वएह चक्कर में आइ हम सलाम ठोक रहल छियै कॉलेज के गेट पर गार्ड बैठ कऽ हमर समय तऽ बीत गेल मुदा तोरा सब लग समय छौ एखनो सम्हर जो नहि तऽ अपटी खेत में मारल जेबे सार सब नाम कते सुंदर छै ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लहरिया सराय वाह वाह वाह